Essalowmaleýkim ildeşler! Şu günki efirime hoş geldiňiz. Şu günki efirimde şu Eýran boýunça gysgaça soňky habarlary size ýetirmekçi. Birinji birinji bilen aýtmaly zat, uruş henizem dowam etýär, henizem Amerika şu Eýrany bomba bombalamagyny dowam etýär. Onsoň ikinji Eýran gitdigiçe şu urşa başga-da birnäçe ýurtlary şu urşa çekýär. Nähili ýagdaýda, nähili Esasan ilki şo urşuň başlan birinji güni Eýran şo näme arap arap ýurtlary bar şolaň hemmesini diýenýä bombalady. Oman, Dubaý, Sauditler wa Bahreýn, Kuweýt şolaň hemmesine bomba atdy. Ondan soň Eýran Izraýyla bomba atdy. Eýran Yraga bomba atdy. Onsoň düýn habar çykdy Şo Eýran indi şo Amerikalyň Türkiýedäki harby näme bazasy bar Türkiýede. Ana şoňa tarapam bir-iki sany bomba atypdyr. Onsoň ýaňy ýene bir habar çykdy. Eýran indi şo Azerbaýjanyň Neçirhwan diýen bir ýerinde aeroportyna ikimi üç sany şo dron dron bilen ataka edipdir. Onuň bilşine däl ine ille şular getgaça ýagdaýymyz şuň ýaly. Şo Eýran bilen goňşy ýurtda şo urşa goşulmadyk ine Pakistan, Owganystan we Türkmenistan. Onsoň belli bir derejeden habar çykdy indi şo näme düýn düýn Eýranyň hökümedi habar etýär eger şo Izraýyl aslynda şo Eýranyň näme şuňa serediň ille şo Liwanda Şu Eýranyň tarapdarlary we Liwanda Eýranyň birgiden näme bir şol tarapdarlary, ofisleri, posolstwosy hemmesi bar. Onsoň iki bir iki gün mundan ozal şu Izraýyl indi Liwana ataka edip başlady. Birinji bilen şu Eýranyň tarapdarlaryny aýyrmaly. Ondan soň elbetde şu Eýranyň aňyrda Liwanda näme posolstwosy bar, Eýranyň Liwanda şu ilçihanasy bar, konsulstwosy bar ýa başga-da şu hökümetine degişli ýerleri bar. Onsoň Izraýyl şuňa-da ataka edip başlady. Onsoň ondan soň indi şu Eýran aýtdy, eger şu Izraýyl şu Liwandaky posos ilçihanasyna ataka etse, onda Eýran şu jogap diýip, şu goňşy ýurtlardaky Izraýylyň ilçihanalaryna ataka edip başlar diýip habar çykdy. Eger şon ýaly bolsa, ildeşler, eger bilýän bolsaňyz, Biziň şu Aşgabatda-da Izraýylyň ilçihanasy bar. Onda diýmek, näme, bellur derejedenem şu Eýran indi şu Aşgabatdaky ilçi, Izraýylyň Aşgabatdaky ilçihanasy, näme, target, şoňa atak etmeli, sonda ertir, näme, dron ýa-da bomba zat uçmaga bakmaly. Ýöne, meniň pikirimçe, uçmaýar Türkmenistan wapşe hiç hili hiç zada goşulanok, şoň üçin gitgiçe hawa. Eger bolaýanda kän bir panika düşmegem. Onsoň ikinji aýtmaly zatlary ildeşler men şu birinji birinji güni wideo çekdimä şonda bir giden adamy aýtdyny şu Türkmenistanda bahalar zatlar galypdyr diýip. Ilki başda kän bir näme ynanmadym. Mümkin aýtdym aý bu näme spekulýasiýadyr kän bir zat diýip. Ýöne ildeşler men şu bäşinji gün. Hakykatdan hem Türkmenistanyň içinde şu hemme önümleň bahalary galla gaty erbet galypdyr. Onda diýmek Eýranyň şu Türkmenistana bolan täsiri gaty uly ekeni. Eger birden şu Eýrandan näme tranzit bolmasa Türkmenistanyň ýagny içerki ýagdaýy şon ýaly. Şoň üçin hawa habardar boluň Türkmenistanda önümleň zatlaryň bahasy galypdyr. Urşuň ýakyn wagtda dynaýjagy meňzänok. Näme üçin? Gitdigiçe seretýän bu Amerika şa birinjiden a Amerika olar näme diýdi? Aý şo näme bir bir hep dört hepde bäş hepde ondan soň hemme zat gutarýar ene operasiýaňyz bolýar zat diýýär diýdiler. Ýöne seretýär so ile şa gitdigiçe Amerika şo öz samolýotlaryny Eýranyň töwereklerine getirmegini dowam etýär. Gitdigiçe Amerika näme şu Eýranda bolup geçýän wakalara has goşulýar. Nähili ýagdaýda? Düýn şo habar çykdy, Amerikanyň hökümeti Eýrandaky we Yrakdaky kürtler bilen jaňlaşypdyr, Amerikanyň prezidenti şolar bilen jaňlaşypdyr. O zaman indi Amerika şolary, kürtleri, indi şo Eýranyň hökümetini, Näme, aýyrmak üçin ýa-da ýykmak üçin ulanjakmyşyn? Onsoň şu kürtler indi Amerika ýaraglar, ýarag berýänmişin. Onsoň elbetde soňky günleriň şu bomba taşlan ýerine seretýäňä, hemmesi şu kürtleriň ýaşaýan ýeri. Kürtleriň ýaşaýan ýerindäki şu Eýran hökümetiniň polisiýasy, Eýran hökümetiniň häkimiýet edarasy ýa-da başga bir edaralar şolar gitdigiçe ýoklanyp gidip barýar. Onsoň elbetde belli bir derejede Sen hemme hökümet edaralaryny aýyrsaň, o ýerlerde näme, şo bir hökümedi gollar ýaly, saklar ýaly adam galmaýar. Onda şo wagt, ine, Amerika aýtýar, Kürtler size ýarag bar, hany galyň, onsoň öz ýaşaýan ýeriňizi, näme, hökümedi öz eliňize alyň zat diýip, şonýa bolmagyna ahmal. Ýöne heniz belli däl. Diňe bir şo myş-myşlar çykýar. Onsoň gysgaça, şu günlükçe habarlarymyz şuny ýaly. Kän bir näme Amerika tarapa seretseň kän bir soň näme ine Amerika ýeňýä diýäýip diýip bolaýjak ýaly däl Eýranyň hökümeti henizem aýak üstünde ýöne Eýran tarapa seretseňem oň geljegi nähili boljak belli däl Amerika yza yza yza dönjäni belli däl Eýranam bolsa ýyllyşdyr gynansak-da hemme ne Eýranyň şo hökümeti hemme arap ýurdunam bombalady. Hemmäň arap ýurtlary Eýran bombaladan soň nädip indi şu arap ýurtlary nädip Azerbaýjan nädip Türkiýe Eýrany gollasyn eger Eýran şu dron bilen şolara atak edip bolsa. Şonuň üçin olaň hem geljegi nähili belli däl. Hawa gitgaça aýtjak zatlaryň şular.